Hi pawb, enw fi 'di Dion Wyn a dw i yn adolygu ffilmiau. Dwi'n sgwennu am nhw, dwi'n gwneud podlediadau, dwi'n gwneud fideos, dwi ar radio weithiau, dipyn bach o teledu, am rywbeth o pethau. Yr unig peth dach chi eisiau gwybod i, dwi'n licio ffilms, a dwi yma i helpu chi heddiw yma i sut i creu adolygiad ffilm efo 8 tip. ofnadwy o effeithiol. Da chi ddim gorau fod yn broffesiynol o gwbl efo hyn, da chi jyst eisiau fod yn creadigol ac eisiau jyst trafod mwy am y ffilmiau da chi yn hoffi, neu efallai weithiau da chi eisiau siarad am y ffilmiau da chi ddim yn hoffi, a mae hynna'n hollol ffain. A heddiw ma, dwi am roed yr wyth tip yma i chi sydd am, wel, gobeithio newid bod dim ac yn Efalla sbarduno iddo chi ddechrau neu fwy o adolygiadau ffilm. Felly heddiw ma, da ni am edrych ar llinell tag a be ydy llinell tag. Wedyn da ni am edrych ar genre, be mae genre yn feddwl a sydd fatha ffilmau sy'n dod i fewn i wahanol categorïau genre. Wedyn, pwy mae y gynulleidfa y ffilm yma i a pwy da chi'n mynd i awgrymu fo i efalla. Wedyn, pwy sydd yn y ffilm? Da ni am trafod mwy o gwybodaeth am proses y ffilm. Wedyn, trafod plot. Wedyn, da ni am sbio sut da ni'n siarad am beth sy'n dda am y ffilm, beth sy'n ddrwg am y ffilm, a wedyn sut da ni am roed ser. Ydy o'n mynd o'n un allan o bimp, neu ydy o'n bimp allan o bimp, ydy o'n cant ac allan o gant? Gawn ni weld. So, digon o mwydro, nawn ni fewn i hyn dwan. Oce ta, tip cynta, llinell tag, neu y llinell cynta, y llinell agoriadol o eich adolygiad. A mae hyn yn mynd i fod yn llinell ofnadwy o bwysig, oherwydd hwn ydy'r llinell da chi yn eisiau denu yr darllenwr i fewn. A hwn da chi eisiau jyst deud, oce, Be gen i fi ddeitha chi reit ŵan? Mae'n ofnadwy o bwysig am y ffilm ma, felly rhaid i chi rando. Mae pethau fatha deud fod o'n ffilm anghofiadwy, neu mae yna neges pwysig yn y ffilm, ffilm mwyaf doniol erioed, alla i ddim stopio meddwl am y ffilm, ydy'r ffilm yma'n bwysig, ydy o'n mynd i newid eich meddwl am rhywbeth, neu hwn ydy'r ffilm gorau o'r flwyddyn. Mae geiriau bach fel hyn yn helpu yn fawr iawn i sut i gallu gael pobl i gwylio ffilmiau ydych chi'n hoffi. Ella os o'n i'n meddwl am Avengers Endgame efallai, A yn hwn fysan ni'n gallu deud, mae Avengers Endgame yn ffilm sydd yn mynd i denu chi a cneu chi gofio a pam da chi'n caru Marvel Films mor gymaint neu mae Avengers Endgame yn ffilm gorau y flwyddyn neu efallai ddeitha ni pam mae Avengers Endgame mor effeithiol. Just Meddyliwch, be ydy'r gair cyntaf sy'n dod i'ch penna pam da chi yn meddwl am y ffilm da chi eisiau trafod? A eto, sa'n ni gallu meddwl am rhywbeth fel Kubo and the Two Strings, a mae hwnna'n ffilm lot mwy lliwgar, fod o'n ffilm hynod o diddorol oherwydd y ffordd mae wedi cael ei animeiddio, sa'ch chi'n lle fod Kubo and the Two Strings ydy'r un o'r ffilmiau mwy effeithiol y flwyddyn, ac Hefyd, dach chi isio cofio deud pam. Pam dach chi'n meddwl hyn? Mae'n digon haws i deud bod y ffilm yn dda, ond heb fynegi'ch barn, dydy o ddim yn mynd i weithio bob tro, felly. A os dach chi am wneud llinell tag, deud, mae yna neges pwysig yn Cuba on the Two Strings, a i fi yn bersonol, wel, mae o'n siarad am caredigrwydd a ffrindiau a sut i darganfod eich hun. Dyna di'r neges fwyaf dwi wedi gael o'r ffilm yna, fel esiampl iddo chi. So meddyliwch dipyn bach mwy am Sut dach chi'n mynd i denu y gynulleidfa i darllen eich adolygiad, neu hyd yn oed gwrando, neu yn amlwg, os dach chi'n ei fideo, fatha fi, croeso chi'n ei hynna hefyd. Iawn, tip dau ydi trafod genre. Dach chi'n gwybod beth di genre eto? Peidiwch â poeni, mae dyna mae'n gair hynod o ffansi. Dach chi, genre ydi y fath o ffilm ydi o, ydi o'n ffilm comedi, ydi o'n rhamantus, ydi o'n arswydus, cerddorol, ffilm gyffro, ydi o'n sci-fi, rhyfel, a'r harwr, drama, superheroes, mae yna amrywiaeth o genres ar gael, ond dach eisiau meddwl weithiau, wel, pa categori mae ffilm fi yn disgyn i fewn i? A wedyn os ydych chi'n meddwl am rhywbeth fatha Raya and the Last Dragon gen Disney sydd yn allan flwyddyn yma, fysa chi'n meddwl bod o'n ffilm anturus, a sydd wedi cael ei animeiddio, felly mae'n ffilm antur animeiddio, neu os da ni yn meddwl am Mary Poppins, mae o'n ffilm geddorol, ond mae o'n drama comedi hefyd, neu os da ni yn meddwl am rhywbeth fel Tom and Jerry, mae o'n comedi di animeiddio. Felly mae yna amrywiaeth o categoriau da chi'n gallu dod, dod at ei gilydd. Ond beth sy'n bwysig ydy efo genre pan da chi'n rhoi do yn eich adolygiad ydy, fod yr gynulleidfa yn deall wedyn pam da chi di ddeud o, oherwydd os da chi'n deall wedyn pa genre ma'r ffilm yn berthyn i, mae'n mynd i helpu iddyn nhw deall wedyn, o oce, wel dwi'n mynd i ddallt hwn dipyn bach mwy wan oherwydd dwi'n gwybod fod o'n ffilm rhamantus neu fod o'n ffilm arswydus. Ond cofiwch, mae yna lot o categoria, ond fel arfer, Comedi rhamantus arswyd, cerddorol, ffilm gyffro, sci-fi, antur, drama, rhyfel. Heina 'di'r prif rei mae lot o bobl yn mynd am, ond cofiwch fod chi, da chi'n gallu cyfyngu nhw oherwydd mae yna amrywiaeth o genres mewn ffilm wan. Dydy o'm yn un genre yn bendant, felly mae'n bwysig fod y gynulleidfa yn gallu deall wedyn be da chi'n mynd i siarad am. Reit, tip tri, pwy ydi gynulleidfa y ffilm? A mae hyn yn hynod o bwysig pam da chi'n sgwennu, oherwydd da chi angen gadael yr darllenydd wybod pam dylen nhw wylio fo a pam efallai fod o'n addas iddyn nhw. Felly meddyliwch Ydy o'n addas i bobl ifanc? Ydy o'n addas i plant? Ydy o'n addas i oedolion? Ydy o'n addas i bawb? Mae yna nifer o ffilmiau sydd ddim oherwydd yn mynd i weithio yn pob adran o oed, felly dach chi isio cofio weithiau, os dach chi'n siarad am ffilm fatha Nomadland sydd newydd ennill Oscars, dydy o ddim yn ffilm i bobl ifanc fatha plant, ond mae o'n, a mae'n addas i plant yn ei arddegau, mae'n addas i oedolion, a pethau fel hynna, neu os dach chi'n meddwl am rhywbeth fel, fel Tom and Jerry, mae'n mwy addas i plant, ond weithiau mae mam a dad yn licio gwylio pethau fel hynna hefyd, oherwydd mae Tom and Jerry'n quite hen. Ond pan dach chi'n mynd drwy pethau fel hyn, jyst meddyliwch, o, wel, Pwy fysa ffilm yn addas i? Ond hefyd, dach chi eisiau meddwl, a- pan dach chi adra, ydy o'n addas i mam, ydy o'n addas i dad, nain, taid, i ci, cath, dy ffrindiau, cousins. Mae ma 'na amrywiaeth o bobl yn gallu licio wahanol ffilmiau. Ond dach chi, dach chi angen meddwl yn ben dant pan dach chi'n sgwennu, pwy dylai sgwennu hwn i? Hefyd, pan da ni'n meddwl am addasrwydd y ffilm a pam dylai gynulleidfa wylio fo, be di neges y ffilm? Mae neges o ffilm yn bwysig, oherwydd pam da ni'n gwylio ffilm? Stori ydy o, de? Mae'r stori yn mynd i helpu pobl mewn amrywiaeth o bethau. A mae'n bwysig i chi feddwl weithiau, be mae y ffilm yma yn feddwl iddo fi? A be da ni yn gallu gael allan hyn sy'n mynd i efallai helpu fwy o bobl? A pan da ni'n cyfungo y syniad o addasrwydd y ffilm a neges y ffilm, weithiau mae yna fwy o cysylltiad wedyn yn y sgwennu. A wedyn, Pan da ni'n meddwl am pethau fel hyn, yn amlwg ar ôl da ni wedi bod trwy lockdown efo Covid a bod dim fel hyn, weithiau mae rai pobl eisiau rhywbeth mwy ysbrydiolig efalla, a ydych chi'n gallu cyfungo pethau fel hyn i mewn, mewn cyfnod o, o tristwch, da ni'n gallu ffindio fwy o hwyl a hapusrwydd yn rhai o'r ffilmiau da ni'n gwylio. Felly meddyliwch am pethau fel hynna, meddyliwch beth sydd yn digwydd yn y byd, meddyliwch beth, beth sy'n digwydd yng Nghymru weithiau. a be da ni'n gallu cyfyngu i fewn yn y ffilm, a be da ni'n gallu siarad am. Hefyd beth sy'n bwysig yn... Hefyd beth sy'n bwysig ydy pam dylech chi awgrymu y ffilm y mae y person da chi'n sgwennu. A peth ydy, mae'r person sydd yn gallu darllen hwn neu gallu gwylio'r fideo neu beth bynnag yn gallu meddwl am hyn mewn, mewn amrywiaeth o bethau. Ond os ydych chi'n gallu gysylltu efo pobl mewn ffordd hynod o bersonol neu emosiynol, mae di gweithio. A I rai raddau, pan dach chi'n cyfyngu yr addasrwydd yn neges, mae hynna yn helpu mor gymaint i bobl cysylltu mwy, a efallai dach chi'n mynd i ysbrydoli iddyn nhw wedyn gwylio y ffilm. Reit, tip pedwar, pwy sydd yn y ffilm? Y rheswm mae hwn 'di gael ei deitlo fel hyn ydy oherwydd mae gwybodaeth yn mor bwysig mewn adolygiad. Os dach chi'n mynd ar gwefannau fel IMDb, dach chi'n gael bob dim dach chi'n angen gwybod. Dach chi'n gael gwybod ffeithiau diddorol, dach chi'n gwybod pwy ydy'r actorion, dach chi'n gwybod pwy ydy'r cyfarwyddwr, pryd oedd y ffilm i ryddhau, faint o bres mae di'n neud a popeth. A pan da ni'n mynd i gwefannau fel hyn, da ni'n gallu weld wedyn pwy sydd efallai yn gallu helpu wneud yr adolygiad swnio'n lot mwy diddorol. A pam 'da ni'n meddwl am yr actorion sydd yno fo? Mae actorion enwog yn pob man rwan. A efallai os ydych chi yn gwylio ffilm efo The Rock, os ydych chi'n meddwl am Jumanji 2, Welcome to the Jungle, The Rock ydy yr prif gymeriad. Felly pan da chi'n deud fod Dwayne The Rock Johnson yn y ffilm, mae hynna'n neud bobl swnio, o waw, oce, mae'r actor hynod enwog yma yn y ffilm. A mae hynna yn helpu lot, yna fo, da chi'n meddwl am y ffilmiau ffilmiau Avengers, mae 'na mor gymaint o actorion enwog yno, gyda chi Chris Hemsworth, gyda chi Robert Downey Junior, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, mae yna mor gymaint o'n nhw. Felly mae'r enwa, mae'r star power yma yn gallu neud yr adolygiad swnio'n lot mwy waw, oherwydd mae'r mae effaith mae actorion yn gallu gael ar ffilmiau yn helpu gael pobl i gwylio ar ffilmiau ond hefyd i bobl meddwl dipyn bach mwy am beth sy'n digwydd yno. Fyd cofiwch trafod am y cyfarwyddwyr. Mae yna nifer ond ond ddim yn cael y sylw ond ond heddi ond meddylwch am, am pobl fel Steven Spielberg, Christopher Nolan, Catherine Bigelow, Chloe Zhao. Mae yna mor gymaint o'n nhw sydd wedi ennill niferoedd o gwobra a maen nhw wedi gwneud yn hynod o dda yn ei gyrfa. Felly cofiwch siarad am nhw hefyd oherwydd weithiau mae rhai pobl yn licio mwy am be mae pobl yn trafod am y cyfarwyddwr yn neu am, am yr actorion. Felly fe hynna'n hynod o bwysig i chi feddwl. Hefyd, ydy wedi ennill gwobra, os ydy o'n y newyddion am ryw rheswm, meddyliwch eto am ffilm fel Nomadland. Mae Nomadland wedi ennill tri Oscar yn niweddar. Felly mae, pan da chi'n deud mae y ffilm yma wedi ennill hyn a hyn o wobra, mae pobl yn meddwl, waw, oce, okay, wel, mae e hwn wedi ennill nifer o wobra, efallai bydd rhaid i mi wylio fo. Ond beth sy'n bwysig ydy pan da chi'n cyfyngo y ffeithiau yma, Dach chi'n neud yn siŵr bod chi'n gallu denu nhw mwy efo y geiriau yma fatha, fatha llinell tag, cysylltu y genre, neud y pobl cysylltu efo fo, efo beth sy'n addas yn y ffilm, neges y ffilm a popeth fel hynna. Hefyd meddyliwch pan maen nhw yn y newyddion, os maen nhw yn y newyddion, efallai maen nhw werth siarad am hefyd. Uh, yn, yn enwedig wwan gen i ffilmiau mawr sy'n dod ar Netflix, mae Netflix wedi gwneud lot o ffilmiau sydd yn dod allan yn wedi bob wythnos nawr, ffilmiau newydd, newydd, newydd sbon. A mae hynna'n dangos y newid sydd yn y busnes. Da ni, da ni wedi newid wwan o mynd i'r cinema mor aml oherwydd y Covid, ond da ni'n gallu gwylio ffilmiau newydd sbon trwy Netflix. Felly meddyliwch am pethau sydd yn mynd i cysylltu efo pobl. As mae pobl yn gwybod dipyn bach o ffeithiau am y ffilm, mae'n mynd i helpu lot pan da chi'n dod i sgwennu am efo. A pan da chi'n dod i fewn i strwythuro yr adolygiad ei hun. Da chi'n gorau jyst roed y ffeithiau gyd allan. Efallai da chi'n gallu dweud, mae siarad, os da chi'n siarad am actorio, yn gallu dweud fod efallai fod Chris Hemsworth wedi rhoi performance hynod o dda yn y ffilm, a trwy gweithio gyda Robert Downey Jr, Chris Evans, mae wedi datblygu ei, ei sgil fwy a pethau fel Just meddyliwch mwy am beth sy'n gallu neud popeth yn swnio mwy waw. Ond hefyd, Byddwch yn ffyddlon i'ch geiriau eich hunan. Dach chi'n goro wastad meddwl am, am pobl eraill pan ydych chi'n sgwennu. Meddyliwch am faint o bersonol mae y ffilm yn ei iddo chi deimlo. Cyfyngu y ffeithiau yma a eich teimladau at ei gilydd yn mynd i ehangu eich adolygiad i swnio'n lot mwy broffesiynol ac yn newid efallai meddyliau pobl am y ffilm. Reit, pwynt pump, trafod plot. Yn gyntaf, Peidiwch â dyfetha y ffilm i bobl. No spoilers. Spoiler alert. Da ni'm angen mynd lawr y lôn o beth sy'n digwydd at diwedd y ffilm, y prif pwyntiau y ffilm. Y peth pwysicach ydy, beth ydy prif elfen y stori? Beth ydi pwrpas y siwrna da ni'n mynd ar efo y cymeriadau yma? A os da ni'n gallu neud hyn yn effeithiol, mae'n mynd i weithio yn lot well. Peidiwch â neud pump neu chwech brawddeg am o, mae un neu ddau brawddeg yn mwy na ddigon i denu bobl i fewn i eich stori. A fel arfer, os da chi'n mynd ar wefannau fel IMDb, mae yna rhyw chwech neu saith wahanol plot bach sydd yna sydd yn gallu helpu chi wedyn ella meddwl, wel, actually, fel hyn dylwn i fod yn neud o, lle. A efallai defnyddio geiriau deyrniadol fatha siwrne ysbrydoledig, siwrne doniol, awyrgylch arswydus. Mae yna ma amrywiaeth o geiriau da chi'n gallu chwarae fo. Mae chwarae efo geiriau mor bwysig pan da chi'n sgwennu'r adolygiad ei hun. Ond jyst meddyliwch Os o'n i'n gwylio'r ffilm 'na am y tro gynta, be' fyswn i ddim isio gwbod? Iawn? So, peidiwch â difetha y ffilm i bobl. Reit, tip chwech. Be' sydd yn dda am y ffilm? Ma' 'na amrywiaeth o bethe 'dach chi'n gallu deud am y ma os 'dach chi'n hoffi y ffilm yn fawr iawn. Ond efalla torri fo lawr i i tua tri pwynt pwysicach 'dach chi'n hoffi, a neud o fewn i paragraff go lew. Efallai dach chi'n hoffi'r cymeriadau, y cerddoriaeth, y golygfeydd, y CGI, y ffordd mae'r stori yn symud, y naratif, efallai dach chi'n hoffi sut mae'r ffilm 'di gael ei golygu, a jyst meddyliwch am fel hynna, ond pan dach chi'n dechrau eich brawddeg meddyliwch, be sydd yn wneud Avengers Endgame yn hynod o effeithiol ydy y cyfyngiad o'r cymeriadau sydd i gyd yn dod at ei gilydd. Mae yna strwythur naturiol yn dod atyn nhw a mae pobl fel Robert Downey Junior, Scarlett Johansson, Chris Evans a Chris Hemsworth, maen nhw i gyd yn gweithio yn galed i creu stori hynod o effeithiol. A wedyn symud ymlaen, mae'r naratif yn rhedeg yn ofnadwy o sydyn am ffilm sydd dros tri awr o hir, Dach chi ddim yn meddwl bod o yn tri awr, ma'n teimlo fel ffilm dwy awr, a wedyn ma'r cyfyngiad o'r cerddoriaeth yn neu' chi teimlo emosiyne dach chi'm yn meddwl bysa chi yn gallu teimlo. A jyst meddyliwch am be' sydd yn neu' chi yn hapus, a weithia' pan dach chi'n gwylio'r ffilm ella ga'l darn o bapur a sgwennu 'ww o'n i'n licio hyn' neu 'o'n i'n hoffi yr, yr pwynt yma yn y ffilm, neu o'n i'n licio sydd oedd y shot yma'n edrych. Mae'n hynod o bwysig i chi feddwl be sydd yn neud y ffilm a mor dda, a pam da chi eisiau rhannu am efo. A weithiau, da chi angen meddwl, wel, to be, dwi'n angen deud bob dim. Er, os da chi'n deud bob dim, Nid pobl mae angen gwylio'r ffilm oherwydd ydych chi wedi deud bod dim sy'n dda am y ffilm. Felly meddyliwch am y tri pwynt efallai pwysicach a mynd o hynna. Pwynt 7. Be sydd ddim yn dda am y ffilm? Mae 'na rhai adegion lle 'dan ni'n gwylio ffilm a dydi popeth ddim yn berffaith. A weithia', hwn ydi'r ochr mwya' diddorol o adolygu ffilmia' fy marn i, oherwydd 'dach chi'n gallu fod yn ofnadwy o gas at be' sy' 'di ga'l 'i greu, a weithia' 'dach chi'm gor'o' teimlo'n ddrwg am fo, oherwydd 'dach chi jyst yn mynegi eich barn personol. A pam 'dach chi'n siarad am hyn, jyst meddyliwch Pam da chi'n timlo fel hyn? Pam efalla doedd y stori ddim yn gweithio yn rhai elfennau? Neu meddyliwch pam oedd y cymeriadau gorau cymryd y troiad yma yn, yn, yn ei stori chi? Does ddim o... Does ddim drwg bob tro mewn ffilm, ond Mae'n ochr pwysig o adolygu ffilm a mynegi barn, oherwydd os dach chi'm yn gallu mynegi barn am popeth, felly be di'r pwynt wneud yr adolygiad? Hyd yn oed os dach chi efo un problem bach am y ffilm, jyst rhannwch o, dydi o ddim byd drwg i neb, dach chi jyst yn mynegi'ch barn a Weithiau, mae'n helpu chi deimlo'n well am eich hun. Mae'n neud iddo fi deimlo'n well weithiau, felly peidiwch â bod yn ofn deud pethau drwg am ffilms. Tip 8. Y peth mwyaf syfrdanol am unrhyw adolygiad ffilm ydi sêr. Ydi o'n pump, ydi o'n pedwar, ydi o'n tri, ydi o'n dau, neu ydi o'n un seren? A pan 'dan ni'n weld hyn ar adolygiad ffilm, 'dan ni'n gwbod fod Mae 'na rywbeth i gael ei ddeud. Felly, pam da chi'n rhoi pump? Mae geiriau fel anhygoel, ardderchog, y gorau erioed, ffilm y flwyddyn, geiriau fel hyn sydd yn mynd i denu bobl i ddeud, waw, oce, okay, wel, os wyt ti'n meddwl hyn, dylwn ni wylio'r ffilm. Pedwar Seren, fod o'n ffilm gwych, ofnadwy o dda, diddorol, Eto, mae ma pedwar seren yn hynod o uchel, da chi'n gallu rhoi di unrhyw berson, a mae hynna eto yn mynd i denu fwy o bobl i wylio fo. Mae tri, mae tri mwy yn y canol, da ni'n meddwl, weithio, mae tri meddwl mae yna pethau da, ond mae yna pethau drwg yna fo. A dydy o ddim yn, dydy ddim yn berffaith, wedyn mae pethau, geiriau fatha da, digon i fwynhau, hwylus, hwylus ond dipyn o broblemau, pethau fel hynna, da chi'n meddwl, os ydych chi'n rhoi tri seren, Dau seren, ok, gweddol, elfennau da, ond ddim yn bob man, bach yn warthus, ond os o'ch eisiau roed un i ffilm, mae pethau fel boring, gwael, gwarthus, diflas, dwi byth eisiau gwylio ffilm 'ma byth eto. Mae pethau fel hyn yn yn yn gallu gwneud pobl meddwl mwy o ww ok then mae hyn yn gallu bod yn rhywbeth mwy peryglus ond eto mae mae yna nifer o bethau da chi'n gallu gwneud efo adolygu ffilm ond mae mynegi barn chi di'r peth pwysicach a ddim yn meddwl fod ych chi'n dwy'n syniadau gan pobl, jyst meddyliwch am eich hunan. A hefyd, peidiwch â darllen neu gwylio adolygiadau pobl eraill cyn i chi wneud un chi, oherwydd weithiau mae'n mynd i effeithio'ch barn chi am y ffilm. Ond pan dach chi'n rhoi dy sêr ar bin ar ben eich adolygiad, gwnewch yn siŵr fod dach chi yn neud nhw'n sgleinio allan yna a bod pobl yn gallu weld fod dach chi yn meddwl bod y ffilm yma yn dda neu drwg. Reit, heina oedd fy wyth tip i i adolygu ffilm. Felly cofiwch, pan dach chi'n dechrau fo, rhowch y sêr ar y top efo teitl y ffilm, Rhowch llinell agor adael hynna ar y ble effeithiol, cyfyngwch y syniadau o genre, pwy mae'r ffilm yn addas i, pwy fysech chi'n awgrymu y ffilm i, be mae y ffilm yn feddwl iddo chi, roed y gwybodaeth, plot bach diddorol, dim spoilers o gwbl, Digon o trafod am y pethau da, dipyn bach trafod am y pethau drwg os da chi isio, a cofiwch, jyst gael hwyl efo fo. Da chi jyst gorfod, jyst teimlwch yn cyffyrddus yn eich hunan pan da chi'n neud hyn. Oherwydd dydy o ddim yn hawdd i neb pan maen nhw'n neud hyn. Mae neud y fideo yma ddim yn hawdd iddo fi weithiau, oherwydd dwi'n gorfod meddwl fy hun,